stories yesterday wey dey involve the same man davido for one side im dey call imsef blessed becos of im wife chioma for di oda side portable dey call am out say im only buy food and give am bad advice and say zlatan sef enta di mata wait make i break everytin down becos dis one e get plenty gist First story and this one na pure sweet love you know say Chioma Adeleke just celebrate her thirty first birthday for April thirtieth and Davido the man wey many people think say e no go ever settle down im write her one birthday message wey melt everybody heart

I go choose you over and over again um Chioma herself read the message and she come dey cry. She say im too sweet and say if that one no dey enough, Davido buy her Hermes Belkin bag as birthday gift and come tell her say na only introduction, more is comings. This na just the genesis. Aww butterflies Then yesterday, Chioma post video of herself for outing with her female friends. She dey show off her curves and her banging body for inside one mini dress. The video catch fire for online immediately Everybody dey talk about how she take dey look fine, Davido see the video and he repost am for him Instagram story with just five words, I am not lucky, I am blessed, that was it. Five sweet words, um but the internet burst Fans begin to celebrate the couple everywhere, people say see man wey sabi wetin him get, see husband wey appreciate him wife for public for week wey full of marriage clash and drama everywhere, Davido and Chioma dey give us hope say love still dey exist oh. So as we already know, Portable lose fight to Carter Efe for boxing. on may second all three judges score am twenty seven to thirty unanimous decision the man lose him celebrity boxing championship belt wey he work hard to get after the fight davido come storm the club with carter efe and their crew to celebrate the win video show davido dey hug carter efe passionately Carter dey flaunt im champion belt and Davido dey laugh and dey enjoy himself. The whole thing go viral and Zlatan join for the celebration for im X. Im post say im get ten million naira cash ready for Carter Efe and im use dat post to taunt Portable with style about im defeat. Wen Portable see all dis, di man explode, im go for tiktok live kon begin dey tok, im sey doz of una wey dey hate me, dey celebrate belt wey I don collect two times, if na music show concert dem no go come o, dem wan see my downfall, my enemies come out to fight against me, See Davido and Zlatan dey use my boxing belt enter club You fit get money make you no get sense o Then im go even further, im reveal say im history with Davido, im say Davido never help me before The first time wey we meet for one place im buy me only food, plenty plenty bad advice na im give me Second time wey we meet for one club, im give me drink but im never give me anything, not even one verse. Im also reveal sey Zlatan na the person wey cause the bad blood wey dey between him and Davido originally. Im say im suppose be one of Davido wedding groomsmen but Zlatan call Davido con spoil everything. Im even call Zlatan a devil and Portable no stop there o, im dey now challenge both Davido and Zlatan for boxing matches im say bring Davido and Zlatan make I take dem make money buy wetin I want I want a sure fight now, I dey ready The man lose fight on Friday and by Tuesday, he don dey issue two new boxing challenges Omo! Internet reactions dey pour in from left, right, centre Some people dey laugh, some people dey feel sorry Some say Portable dey use drink to dey stay alive but one thing wey all of us know be sey when portable talk naija must listen okay make i give una my honest take for this two story today davido and chioma this one warm my spirit soul and body genuinely this man been go through so much baby mama drama tragedy public scrutiny and for everything chioma stand by am and now im dey declare her blessed publicly buy am birkin bag write love letter for her birthday dis na wetin real husband look like no be perfect but in ten tional naija need more of dis kind of love story abeg now for portable my brother i understand your pain You lose fight, then you see your senior colleague dey hug the man wey beat you shege. Hey! This one dem dey celebrate for club, that one pain you, sorry my brother, but you dey call out Davido say him na only buy you food for for restaurant, dey challenge two people for boxing the same week wey you just lose fight. Dis na either very brave or desperation, only Portable fit make us dey confused like dis but here na the real lesson from Portable story when you lose the way you respond say plenty things about you, character than the loss wey you get himself. Now him dey challenge the whole music industry to boxing The man na pure original naija entertainer whether him win or lose him no dey ever dey boring I love him for that who you think say portable go fight next abeg drop your comment below and if this gist entertain you today abeg like the video and share am and subscribe to naija gist central for fresh naija gist for inside pidgin for every week Na me be Clara, God bless una and see una for my next video, bye.